Hierachei ma Sen, häerzlech wëllkomm zréck bei
Ja. Mir hunn et scho laang nui gemaach, et deet mer leed. Ja, mä dat, deswéi géif ee grad esou witzeg, ech hu mech gefreet.
Irashaimaasen! Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. Moie Gilles! Konnichiwa Pit de Ska! Ohaio!
Wéi geet et? Mir geet et wonnerbar, a bei dir? Jo jo jo jo ganz gutt ganz gutt dat scho laang hier ja. mir hat lo eng genësslech Paus ageluet ja. Genau mir hat das geduercht oh, komm mir mache schon net vill Nummer so ma nach Manner gell Da lee mei op die gut faul haut mit huet awer gut Summer Paus voilà, ja man enke immer uns chill relax easy voilà.
Mee am do voller stärkt voller Motivationun. Fir ronn eis Zuhörer ze beglécken mat Absolut. eisem Blödsinn, dee mer schwätzen.
Mhm. Mir kruten och ganz koup äh, Echos nach lo virun der Paus. Wëll noch eng Kéier grouse Merci soe fir déi, déi eis dann ëmmer so Kommentarer loossen oder wo, wo ganz begeeschtert sinn iwwer dat, wat mir hei man, well mir fannen et op jiddefalls nach ëmmer Gutt an der Wäert. An da wollt mer eis nach eng Kéier ganz häerzlech bedanken. An dës Kéier si mer, mengen ech, effektiv erëm an engem Land ënnerwee. Ech menge mir hu jo schonn esou eppes gemeet, an zwar déi lëtzebuergesch Metal-Zeen. A mir hunn eis geduet, mir elaboréieren dat Ganzt e bëssen. Andeems mer och iwwer d'Kultur dann vun deem Land dann e bësse méi, méi an d'Déift a méi philosophesch, déifgrënneg kucken. An dat ass, mengen ech, e Land, wou mär selwer nach net waren, allen zwee leider nach net. Nach net, leider. Nach net, awer et steet ganz uewen op der Lëscht. Genau.
Mir mussen dohin a mir schwätze vu. Japan.
Absolut.
Nippon.
Nihon desu ne. Genau. An heiansdo fir déi komesch äh, japanesch Interaktioune, wou der lo hei wäert héieren, deet eis Leed fir d'Prononciatioun, ass wahrscheinlech net richteg. Mee ähm, dat ass so klengen, äh, klenge Fetisch, wou mer hunn. Voilà, ich mein, ja, voilà, mir sind allen zwee Fans vun, vun der Kultur, der Popkultur, vun der ganzer Anime, Manga, Kultur, natürlich auch vun Gudde japaneschen Iessen, dat muss erwähnt ginn. Absolut.
Fuert op Düsseldorf. Fuert op Düsseldorf, wann der wëllt eng, eng kleng Mini-Pris äh, japanescht Feeling wëllt kréien oder wann der wëllt e bëssen äh, gutt japanescht Iesse wëllt iessen. Kënnt man ëmmer recommandéieren. Wahrscheinlech besser wéi all anert japanescht Iessen, wat een hei an der Groussregioun kritt. Ech soen dat elo einfach sou an ech mengen, et ass och esou. Wahrscheinlech esouguer europawäit, géif ech soen. Jo.
Wisou hu mer, mir hunn, ech mengen, mir hu schonn eng Kéier Düsseldorf erwähnt, Düsseldorf huet déi gréisste Konzentratioun, ech, mir haten awer net definéiert firwat, huet déi gréisste Konzentratioun vu japaneschen Awunner an Europa an deementspriechend sinn och d'Geschäfter, dat heescht elo net, datt mir elo eng ganz Stad do e Staddeel hunn, effektiv, wou elo Tempelen a klischeeméisseg japanesch ausgesinn, mä et huet een awer japanesch Strukturen, ob et Restaurante sinn, ob et Shops sinn, jo, wéi gesot, Manga, Otaku Culture, fënnt ee, fënnt een och Saachen. Dat ass, dat ass ëmmer flott an et, et huet, et huet eppes. Also mir gi gären dohinner. Et sinn esou dräi, véier kleng Stroossen, déi ee muss gesinn hunn, wann ee Fan dovunner ass. Denken ech schonn.
Souguer wann s de op Düsseldorf gees an du weess net wouhinner, an du gees net eleng wéint deem japanesche Véierel dohinner, géing ech awer soen, misst de dat scho bal maachen, well dat, also dee Feeling fënns de néierens an Europa, denke ech mir.
Nee, nee, nee, gëtt näischt wat no eru kënnt esou. Nee, ech menge mir kennen all vläit d'Definitioun vun Chinatown, wéi London Chinatown oder Paräis Chinatown, mee et ass nach laang net dee selwechte Feeling wéi dat wat an deene puer Stroossen do leeft. An d'Iessen ass absolut gäil. Oh, ja.
Ech oh, vermëssen ja. et richtig.
Ja mir waren normalweis gi mir zwee immer so Ech soll um einfach 5 bis 6 Mol am Joer op Düsseldorf ja, gell, ja, ja, mindestens, wat, wat ja.
vill ass gell. Aber ja leit, äh, leider seit CoVID äh, war mal lo guer net gangen. Ech mm -mm. Meng du war nee du was net do nee, mir waren eng Keer well ma lacht gefuer si mat hm, kann mé gi kucken, mir dat war wg nach ganz fréi äh, an dem Corona äh, degens do ja. an et war sovill lass an nummer äh, kom mir ginn als keng sichen an mhm. méi wann ech lo wie ging ich wahrscheinlich Java go Am mir ja. sinn natürlich lo geimpft an los Dich alle impfen das wichteg net net ze lang waden de mat stiewe nach am Leiit also. Klengen Reminder wann ech lief wann der ger Reese wëllt a vläit och eng Kere mat Japan wëllt goen ouni musse vill Tam Tam, da loosst iech impfen. Boah, dat geet de Moment souwisou net. Jo mee ech sinn positiv dass et awer an een zwee Joer besser geet wéi elo.
Wann all déi Mongoen dobaussen sech gingen impfen loossen da wär dat schonn eng aner Saach. Mee bon mir si jo net hei fir. Dach
dach mir mussen d'Leit elo beschäissen a mir si scho gutt am gaang. Nee du hues Recht mir sinn net dowéinter hei. Jo, voilà, mir hunn geduecht, datt mer eis zwee Liblingstheme matenee verbannen, nämlech Metal Music an Japan. An jo, vue que datt mer och eeben eng, jo, esou e bëssen nerdeg op dat Land sinn, fänken natierlech och iergendwann un do ze kucken, wat hunn déi da sou vu Metal Musik, ne? Mhm. An do huet sech iwwer d'Joren eppes zesummegesammelt an eisen Diskografie, so muss soen, déi mer hunn doheem, an eisem musikalesche Wëssen. An äh, doier wollt mer haut schwätzen ne? an och wat, äh, wat d'japanesch Kultur domat selwer ze dinn huet. D'Vielfalt vun, äh, vun der Musik, vun de Metal Bands, die dohanne gëtt. Ja, an Ja.
An do meng ich, fänken wir direkt ähm, Deen kulturellen Deel mat deem extremen Deel wou mir ënnert dem japaneschen Metal kennen vergläichen. Ech mengen fir déi Leit dobaussen wou sech e bëssen mat der japanescher Kultur auskennen, Japan ass elo wierklech eng eng Kultur wou Respekt nach ganz grouss geschriwwen gëtt am Alldag vis-à-vis vun ob et der Famill, ob et de Leit dobaussen. De Leit op der Strooss ass egal. Also de Respekt gëtt ëmmer grouss geschriwwen an et gëtt sech kleng gehalen. Dat ass mengen ech esou déi am simpelste gesoten Ideologie vun enger vun engem Japaner, zumindest emol an de Grousstied ass et vläit nach e bëssen aneschters, mee ja et baséiert halt ganz vill op esou. Ech wëll net sou strikt, awer obwuel dach kanns jo bal bësse, du si schonn e bësse méi strikt, gell? D'Land ass, also ech fannen hir Kultur ass immens konservativ an traditionell, awer zu engem Gudden, net zu engem Schlechte fannen ech. Jo,
an do wann s de dann elo eng Band hëls, wou mir allen zwee kennen, an s mengen ech och mat eng mat deenen éischte Metal Bands elo, wou ech elo a Kontakt komm sinn duerch dech, ech hu se net kannt, Dat ass dir in Grey, wann s de dann sëlbst kucks, dat ass den totale Wahnsinn an total Extremitéit vun deem wat déi japanesch Kultur widderspigelt. Zumindestens op engem artisteschen Niveau. Ja, mee ech muss schon muss elo grad dru denken, dat ass awer och net dat eenzegt. Ech mengen ok, si hunn esou eng gewësse Striktheet, also e gewëssen Konservatismus an hiren, an hirer Kultur.

Immens extremen. Ja, dat stëmmt.
Dat stëmmt extreme Wieselen, gell. Do denken ech grad un Ersatz äh, un ähm, den Anthony Bedane en äh, ganz grossen äh, Travel Dude, wo man och schon mensch vum Lowen hun hei ähm, näicht lo mat der Musik ze sinn méi hien ass duerch ganz Welt gereest an en huet effektiv eng Persoun a Japan enke bëssen interviewt a gesot Wéi ass et méiglech, dass een keen Penis däerf weisen, a wann, da muss en verpixelt sinn, mee et ass awer ok vun Tentakelen geraped ze ginn? Wou ass do den d'Schwell? Wou hält do normal op? An dat ass, dat ass eng gutt Fro, soen ech mol, fir dat wat s du gesot hues, déi Schwell vun der Extremitéit, déi kann ganz héier sprangen.

Fir eis, mengen ech, an dat hate mer jo virdru rieds, firwat ass dat Land esou unzéiend, eleng kulturell gesinn, traditionell gesinn, mee awer och musikalesch? Ech menge net, datt iergendwou aneschters déi Metal-Musek, wou a Japan produzéiert gëtt, gëtt néierens aneschters op der Welt gemeet. Nee, et huet e speziellen Touch. Et huet wirklich eppes wat was du sos déierens fënns alleng den de visual Kai ass jo schon alleng en äh, Jean fir sech ne ja, ja. dem och äh, dieren Guéi äh, mat grouss gi sinn mm. äh, tut doch bëssen die ja de Feeling vum Land fléisst echt fir d' Musik mat dran. Dat ass meng Stadt wat daus mecht. Wieso dat ganz do so unzéiend ass, dat kann kann ich och keng Äntwert drop ginn. Ech wees Ech wees net wie dat sech fir mech entwéckelt huet, wieso ech so, so Japan freakeg nërdeg gi sinn gell. Et huet sech einfach huet sech einfach entwéckelt. Et war en Beem mol do an ass ëmmer méi grouss ginn a nach bis haut. Kanns du dech dann nach erënneren wat wat war dann war d'Eon Grey mengen ech war deng éischt Band richteg wou s de gewosst ja. okay dat do si Japaner an ja, ja, ja. wat de fuck man déi do an dat mega geil an dat mega krass. Ja wat so. war ze wacken woch ze kennen geléiert hunn schon se go net kann fir Drun an äh, Kolleg den do war gesot O oh, kann gin kann mir gin de kucken dat ze mëll Japan da. An der Stoch stummer ze gedech a fir mëll Japaner sinn ëmmer ze hunn gell. An ja. äh, dat stumm vin der Bbün relativ nose go an ech war Ech war absolut sprachlos gell. Dat war vun der éischter Sekunde hunn ech gesot, dat doten ass dat doten ass honnertprozenteg Pit Musik gell. Dat do, ech lieben dat do an äh, ech ginn heem an ech wëll alles vun hinne lauschteren. Dat war fir mech de gäilste Concert, den ech do erlieft hunn. Mhm, mhm.
Ja, si sinn äh, extrem an hirer Bühnepräsenz an iwwerhaapt an hirem Dasein. Mhm. Ich mengen ich, ich, ich kann man net firstellen zumindest vun dee Sache wou ich iwwer sie gesinn hunn oder gelees hunn, dat sie e Strich machen tëschent dem son mat privaten an de Musikale. Se liewen dat total aus permanent. Ja, ja, Eso wiekt ja. et zumindestens. Ne? Bah, ich wees net wie se privat lo sinn, méi zumindest op der Bühn Zumindest hire Sänger, den äh, Kio, der kënnt schon ziemlich krass riwer ge. Awer huet eppes huet eben seg gewëssen Konscht eben ja, ja, kann sech mengg dat richg Wuert dofir. Wahnsinn a Konscht ebe verbonnen sinn. Ja an dann bei, bei, se, bei, wie gesagt, bei Japan ass lo keen super grouss Land am Verglach zu wat nach so weltwäit do ass. Mee d'Metal Community ass do hannen och extrem schnell gewuess, och wann et laang gedauert huet. Ech menge wa mer lo zeréck ginn Un d'Ufanksjoren kann ee sou soen, dass en an de siwwenzeger Joren sech sou Enn siwwenzeg a bësse wéi och an Europa halt warscheinlech japanesch Fans, déi hei waren, duerch wat fir eng, wat fir ee Gléck och ëmmer oder wat, wat fir een Zoufall, Bands wéi Black Sabbath oder sou gesinn. An do sinn eis natierlech e puer Bands, wou ee muss erwähnen, mengen ech och, wou wichteg sinn fir déi J-Metal, wéi et gär ofgekierzt gëtt, oder Japanese Metal. Dat ass Bow Wow. A nee, dat ass net de Bow Wow Wow, Yippie Yo, Yippie Yay. Nee, dat huet näischt domat ze dinn. Dat ass eng ganz wichteg Band. Leider ass et och net ëmmer méiglech, esou Saachen nach ze fannen op Youtube. A wann, dann ass et wierklech net ganz gutt Qualitéit. Also, Ja, dat stëmmt, ja. leider.
Äh, 44 Magnum ass, mengen ech, ganz wichteg ze erwähnen. Dat war e bëssen déi, vläicht déi éischt richteg. Heavy Metal Band aus, ja, äh, ja. aus Japan. Nieft äh, die sind ein bisschen mich spät kommen äh, ex Japan. Da ja. war mengen ich die ich will nicht so eine bekanntesten mit Dave wo wahrscheinlich das ganz May und Rulle brot wird. Ich meine schon das ex Japan, aber ziemlich spannend.

vläicht méi feminin ugehaucht. Ja also zumools Ex Japan do ass äh, definitiv Hair Metal mat dran an äh, ja dat ass eng vun hirem Kleedungsstil ass e bëssen geet e bëssen dat drin, dat vill Feminides mat dran, awer och äh, vill Düsteres. Ja.
Eng Mëschung aus den zwee e bëssen. E bëssen
Gothic och ja, also ech ja. verbannen wann ech e gesinn oder aner Bands wo lo nach ëmmer so buke do sinn so okay dat do kéint och an engem Gothic Genre gut pass ja, stimmt, ja. Ja.
Ja. Und, ähm, ja also wie gesagt, déi puer Band zu lo genannt hunn dat sinn definitiv déi wo mengen ech äh, dat ganz richtigen Drollebrot hunn an dann an den 80er wéi och an Europa huet dat ganzen definitiv Ass ass méi ginn, et sinn iwwerall Bands opgepoppt. Leider och net esou vill, datt mir elo hei kënne vill opzielen, well mer net d'Ressourcen dofir hunn a well villes wahrscheinlech guer net méi gëtt. Et ass och trotzdem vill schnell iwwersiichtlech, wat dovun haut nach bekannt ass a wat gëtt. Mee et ass och. Thrash Metal ass och do bekannt ginn an huet och do seng Zeen gefeiert. Spéider hin esouguer och Black Metal, just dat japanesche Black Metal, net wéi europäesche Black Metal kléngt bei wäitem net, gell? Do ass eng vun den bekannteste Bands warscheinlech Psy.
Jo, déi war jo vum Euronymous soi-disant. entdeckt ginn, oder? Ja, ja, also hiren éischten Album war op äh, Death Like Silence erauskomm. An äh, ja, hire Stil das extrem, awer das schwéiert lo wéch irgendwie mat Black Metal ze definéieren. Das, das ich verstehe, was du mengst.
Das ist mat dran, aber das, et huet rem sein eegene Klang. Definitiv, ne? An op hire spéideren Albumen ass dann ëmmer souguer Saxophon mat dra komm, zum Beispill, gell? Dat ass da vill méi weird ginn, awer och, awer och geil, keng Ahnung. Ech verbannen deen éischten, deen, jo, ech mengen, et war deen éischten Album vun, vun Psy, wou s du mer gewisen hues, well ech hunn déi net kannt. Mhm. Ähm, verbannen ech och wie du sees okay das Black Metal mee du hast gefill dass se äh, sech zeréckhalen so, so bisssen so äh, gewissen eng eng eng onschëllegkeet ass nach op dem echten Album ze héieren oni lo, oni lo wirklich lo vielleicht so voll Gas ze ginn an dem Wahnsinn wo se hanno gemet hunn Ech wees et net. Also ech vergläichen et halt, dat solls de natierlech ni maachen, mat Black Metal Produktiounen aus der Zäit vun hei. Wéi s du sees, dat huet guer näischt domat ze dinn, gell? Jo, jo, jo, jo, dat ass schwéier. Mee dat war, dat war awer definitiv, ech mengen, déi earliest extreme metal Band aus Japan. Jo, dat kanns du definitiv soen. Jo, dat kann
ee soen. Och, awer och wichteg, meng ech, ganz wichteg, an den Achtzeger hu sech och natierlech wéi hei sou all-female Bands gegrënnt wéi Show Ya, war elo eng wou ech fonnt hu wou ech och schonn e Lidd héieren hunn. Dat ass och nach ëmmer e grousst Thema a Japan, denken ech, esouguer méi wéi an Europa deelweis. Et sinn extrem vill, extrem vill vun deenen neien Heavy Metal Bands oder Thrash Metal Bands sinn all-female an, Et huet eppes. Net well et all-female ass, mee well et och erëm eppes ass, wat s de net, leider net, net oft gesäis. An dat fannen ech awer wichteg ze soen. An alt erëm si mer do bei dem kulturelle Fakt, sou fir e Land, wat engersäits esou konservativ ass an esou traditionell baséierend ass, ass dat irgendwie ëmsou méi interessant, wann s da gesäis, wow, okay, do, do geschitt eppes, wou mir hei iergendwéi deelweis nach hannendran hänken. Ja, äh, Iergendwéi. dat kann e soen.
Dat kann e soen. Ech géif soen, dat ass och wahrscheinlech bësse wéi, wéi hei, dat dat Ganzt och sou bëssen eng Rebellioun ass géint den, ähm, de ganzen Traditionellheet. Traditionalismus.
Ja. muss, ja.
Traditionalismus, genau.
Ja wann ech lo hat lo fir dun iwwer ex Japan geschwat an äh, du hast mal se lo Apps agefall wat ech se vergiess hunn an wat et dann ex Japan awer zu der eischter vu ménger eischter Begéignung mat ähm, japaneschem Metal ass ass effektiv déi an net Diren Grey. Mee ech wosst et net an do gëtt et och eng eng kleng Anekdot. Ähm, An ech ka mech nach effektiv elo drun erënneren, äh, wat ech geduert hu, wéi ich dat héieren hunn. Ech hunn de Lien net gemeet, dass dat Japaner sinn. Okay. Well se hunn Englesch gesong. Ech mengen okay, net jiddereen äh, vun de japanesche Bands séngt Englesch a wann dann Ja. ass et e luschen Englesch, den Japanese English, gell? Ja, ja, ja. Wat och net schlëmm ass. Ähm, Ech hat där Zäit hat ech Leit kennegeléiert, déi och ganz vill Heavy Metal an méi traditionell Saache gelauscht hunn. Déi hunn Ex Japan gelauscht mat engem ganz bekannte Lidd Kurenai. Ähm, an ech hunn dat Lidd mega fonnt. Ech hunn dat wierklech oft gelauschtert. Natierlech gesäis den Titel Ex Japan, natierlech sinn och hei Bands, wou komesch Nimm hunn an et huet näischt domat ze dinn. Ech hunn ni de Lien gemeet, datt se vun do sinn. A wéi ech dat bis wosst, war ech esou, ok. 't ass komesch, dass et net aneschters kléngt. Dat war dee Gedanke wou ech hat, well et wéi klasseschen Heavy Metal kléngt. Verstees, wann s de verstees, wat ech mengen. Also, dat ass esou e bëssen déi, net Entsetzen, ech hu mer vläicht erhofft, an dat ass och elo eppes wou ech soen, wann ech eng japanesch Band entdecken, da wëll ech, dass se och. alles huet wat ech mat Japan verbannen ja de gewëssene ja, Wahnsinn ja, ja. verstehst du ja, ja, ja, ja absolut das sind doch absolut enger Meinung muss ich so ich denke genau selber. das das das das schuet äh, dat lo ze soen ähm, ich menge mir können lo gären hei äh, mir werden euro nach ganz viel Bands heilo erwähnen och die lo nach Musik man an die die die wichtig sinn für allem menge mir dass se wichtig sinn mün äh, all rem Fir wéi mer fir all Schissi maachen, eng Spotify-Lëscht gemeet.
Japan's Finest hu mer zesummegestallt an do ass sou e bëssen den extreme Metal ass natierlech do ganz vill vertrueden, absolut. Et sinn och e puer méi al Saachen dobäi. an e puer och méi traditionell Saachen, well och mhm. ganz vill äh, Metal Bands oder Rock J-Rock, J-Metal Bands hunn awer och traditionell Instrumenter, wat ech dann och appréciieren. Mhm, dann, ja. dann, dann du, du wees direkt dat dat éischt Lied äh, da kommen se mat äh, net mat äh, Chamisen, dat sinn so, so ja, japanesch Gitarreméiseg da geien so Eier, ah, ja, dat ass net vun hei. Du kannst dat direkt äh, genau, kategoriséieren. Wees du, dat do ass, dat do ass äh, orientalesch, voilà. asiatesch. Voilà.
Du, du wees vu wou et kënnt. Dat ass, ja, wann du ja. lo äh, ging sinn, äh, mat engem Dudel sagst, so, ah jo, dat kënnt aus Schottland. Voilà. Genau, so. ja, dat ass dat Eich, was Klischee, méi ja.
dat ass awer ja.
so, okay.

Wat mir och matkruten, mir war, also ech si kee grousse Fan vun hinnen, definitiv net, mee ech fannen et awer cool, dass se déi ganz japanesch Kultur an dann och natierlech, ouni et ze wëlle warscheinlech, mee dee ganzen Otaku-Wahnsinn, dee ganze Kawaii-Déngens do, dee Cuteness, dee Japanese Cuteness do eriwwerbruet hunn. Mir kommen net dolaanscht fir Babymetal ze erwähnen, gell. Dat ass mat, mat warscheinlech dee wichtegsten Export, wou et de Moment gëtt. Vun japanescher Musek. Vläicht esouguer allgemeng. An déi elo och schonn op villen internationale Metal-Festivale live gespillt, ne? Ja, ja, ja.
Ech muss da soen, dass warscheinlech déi eng fannen et cool an déi aner haassen et d'office. Warscheinlech, jo.
Kann ech mer gutt virstellen. Ech kann och verstoen, wisou se et haassen, awer. Ech kennen ech ech fand all net unbedingt gut aber tu etwas das ist es du siehst das tu dein tu sing wichtig geht gewisse mhm.
ich fand den leng an der wichtig geht leid am probieren leng dass das dass du das eng eng eng band wo aus drei äh, Jonken, oh lo och net méi esou jonk wahrscheinlech. Lo net méi, awer esou ugefaangen hunn, wa se nach mannerjäreg definitiv.
Maja, esou ëm 13, 14 Joer stinn dann do dräi, dräi, dräi jonk Meedecher op der Bühn, déi, déi proper, clean, ech wëll net soe Kannerlidder, awer et kënnt esou eriwwer wéi Kënnt esou eriwwer, Kannerlidder, jo, jo. ma- a mat, mat esou Heavy Metal Background. Dat ass, meng ech, dat Einfachst, wéi s de et kéints erklären. Dat ass esou deen typesche japaneschen.

Mëscht a Sand senkt an dat gëtt dann extrem gepusht. Ja, ja. An äh, dat sech méi den Image den et ausmëscht ne. Mhm. An dat ganzt gëtt da gemëscht mat mat Metal am, am Background gell. Ech fand Dir Dir net schlecht. Am Pro Grund ass- fand ech Dir Dir net schlecht. Also dat steet mengen ech ausser Fro. Ech, ech, ech, ähm, ech kommen do just op eppes zeréck, wou mir eis lo kues virdrun nach ënnerhalen hunn, éier mer lo hei opgeholl hunn. Wat wär dann, Wat wär wann wann déi Band wéi Baby Metal lo eng däitsch Band gewiescht wier? Oder egal eng, eng, eng Band wou wou näischt onbedéngt Neies ging maachen, vläicht awer genauso kléngt, just se sangen net. esou wéi si sangen, a se si vläit net vun do, wou se sinn, géing dat eppes ausman un deem, wéi et ukënnt? Dat ass eng Fro, déi ech mer oft gestallt hunn. Ech géif soen, datt selbst déi Babymetal, ma ech weess et net, ech weess net, wann déi elo géifen däitsch sangen, mat dräi jonken däitsche Meedecher, ech, ech, ech ka mer dat net vir, ech ka mer dat éierlech gesot guer net virstellen, ne. Mee wann s de elo esou eng Band gesi. Kënnt mer Schlager an de Kapp. Jo, jo. Nee, wat zum Beispiel dir en Grey gifs huelen, eng Band, die mir zwee eben extrem gern hunn, ja. äh, wann déi lo géif, ass keine Ahnung, was den USA oder wat fir sech wo géif kommen, äh, weet ech net, ob se überhaupt géif kennen. Ganz ehrlich. Vielleicht.
Ging vielleicht, meinst du, dass das vielleicht immer etwas zu tun, dass sie ging an der Masse vielleicht einfach innergehen? Weil vielleicht, ja. Visuell allein Ech menge mir ginn jo och ganz oft, mär hunn dat jo och scho e puermol gesot, wa mir CDe kafen oder Vinylen, heiansdo, gell, kafen ech och blann. Ech kucken de Logo. Ech kucke mer d'Band un, wéi se ausgesäit. Dat hu mer, also egal ween heiansdo lauschtert, jiddereen huet dat scho gemeet. Ja, ja, ja, natierlech.
An, an, an dann an deem Fall, wann s de sou eng Band hues wéi Dir an Grey, wou awer e gewëssenen Image huet, och elo, elo zwar och net méi grad esou extrem wéi virdrun, Mee ech menge kuck kee Videoclips fir Videoclips sinn also sinn mega extrem ja. mega extrem an duerchgeknallt an äh, awer och äh, Konscht an, ja. an, an, an schwarz Konscht also das alterem Wahnsinn a Konscht man de gemëscht. Ja
an ähm, wann, wann, wann dat lo a ah, ja, äh, net a Japan an, an Amerika herauskom wär oder an, an, an de UK Wären se vläit ënnergaang, wa se net déi déi Aussergewéinlechkeet representéiert hätten, wou se presentéieren? Ja, ja, ja. Ja. An eben och dat, eben grad well se aus Japan kommen, well dat esou en exotescht Land ass, wou s de net esou eppes géifs erwaarden, Jo.
dass, dass, dass dat wat et ausmécht. An ech mengen, wann dat net esou wier, géife se warscheinlech och net esou gelauschtert ginn. An ech ka mer och virstellen, datt warscheinlech de groussen Deel vun aneren westlechen Metalheads d'Band och net géif lauschteren, wa se warscheinlech keen kee Lien zu Japan kéinte maachen. Warscheinlech. Ma firwat géings de och dohinner siche goen? Ja, eben.
Ech mengen, wa mir elo hei Thematiken siche fir hei am Podcast ze beschwätzen, ass et jo am Fong net net anescht, datt mir nach wéi ni mat driwwer gesot, okay, wa mer Länner maachen, wann s de u Metal denks, Kënnt bei mir net fir d'éischt äh, ech solle mal Israel an, an de Kapp. Ja, ja. Obwuel der do sinn, méi wéi s- méi wéi s de mengs. Ja, ja, ech weess, ech Ne? weess. An, an, an, an esou ass et och mat, mat Japan. Obwuel mir dat jo elo schonn laang lauschteren an äh, eng gewësse Band Knowledge hunn. Et kënnt, dat ass net dat éischt, wat an de Kapp kënnt. Nee, Ech mengen, do nee. muss nach e puer Joer, e puer Joer ëmgoen an och vläit nach méi Gréissten aus Japan kommen, well Den de Metal, ech weess net op en, dat kann ech net beurteelen, mee ech weess net op en genau sou gepusht gëtt wéi den J-Pop. Nee, nee dat sécher net. Definitiv net. Dat ass och dohannen eng eng Nischegrupp gell, definitiv. Jo, och wann Dir en Grey dohannen awer Superstars sinn, ass dat do wéi wa mir elo gingen hei soen, okay, Dir en Grey sinn sinn si wéi Scarred vu Lëtzebuerg, sou e bëssen an deem Stil, an enger anerer Gréisstestellung, ne.

Ech hab yeah. Cosplayer do gesi gehabt gell an mir allg Schlang fir ran gell die war ja, die dreimal, dreimal rum Gebei gegangen oder so yeah, yeah, yeah. krass Et war war coole Konzer awer an, an war just schütt dass so voll war war ich extrem ja, gefällt ja, ja, Dat huet ja. die ganze Atmosphär bist gekillt obwohl sie och eng eng och eng lang eng lang Bandkarriere hun an hat e gute Setlist dabei.

Dat war äh, bestëmmt gutt. Ja, ja, du hun och all, alles gespielt wat ech wollt héieren, dat war ja, dat war schon cool. Ech géif ech géif gär méi oft wirklich so japanesch Bands kucke goe gär. Ja die kommen och selten mol bis bis hei entgéigent, dat hat Ma, Problem. Schiessen op ech dat gesot hat Klammer op kurz äh, Crystal Lake kënnt Ufang nächst Joer nee. hei entgéigent. Leider net op Lëtzebuerg awer no genug. Okay. No genug. Wat nennst du no genug? Äh, Ich, ich, ähm, hatte ich das nicht geschrieben? Nee. Dat se Du hast doch vielleicht nicht gesehen. das kann auch gut sein. Nee, ich weiß es nicht mehr. Das, das okay. wirklich nicht allzu weit weg. Ja. Um, sie sind noch eng, eng Band vu mega am kommen ass se gëtt ze schon eng gut Zäitchen. Mee jo, dat op déi muss een oppassen, well déi hunn eppes drop. Ech hunn zum Beispill e gutt Beispill, wa mer scho bei hinne sinn, fir gutt japaneschen moderne Metal eeben, wéi een och, also si sinn och wierklech momentan gutt dobäi, fir och an der westlecher Welt Méi wéi Fouss ze faassen, gell, ass jo vill bekannt. Als Genre maachen se Metalcore, ganz einfach. Jo, Metalcore, jo, kanns du esou soen, jo. Et ass vill vergläichbar eben och mam, jo, mam westleche Metal, Metalcore, awer ass och ëmmer eng ganz, ganz kleng, kleng japanesch Nout mat dran, gell. An se sinn gutt wëll, gell, richteg wëll.
Ma ech hu gekuckt, also si kommen fir déi Leit, wou eventuell interesséiert si fir d'nächst Joer an déi sech geimpft hunn, well ech sinn iwwerzeegt, dass dat bis dohinner Pflicht ass. De fënneften Drëtten 2024 kommen se op Köln a mat Currents a mat Kingdom of Giants. Kennen ech elo net, mee Crystal Lake wär ech definitiv dobäi. dann ass dat, dat, äh, dann ass dat, dat schon mal bon Kaméidi geht Crystal Lake gucken an äh, wann wir schon zu Köln sind kennen ich eng Stadt die net weiter weg ass ah ja
gesagt, wat könnt lo keine Ahnung wat du mengt da ich wees wat du mengt ja.
ich wees, ich wees, wat darum gött mir gin ne Konse gucken da sind wir drei Wochen in der Weh aber sie just een ofwen zu Köln Jo lech ke war mer leng dat war bësse bësse mëll gewiecht meng dës ke ka man van eis fraen zeit sinn kënne de jo och mat zwëlle ja ja
ja das das das das gëtt einfach zu vill dann ëmmer den äh, du rings ohne geschimas hi ne dann äh, geht ganz séier me du kri so gut du kri so gut sie den sake ja den as och herrlech ah, mm, kirin kirin ichiban beier das das herrlech also oh, fir de wo ja. net do waren das schwéier zerklären Wéi magesch dass ee gewëssene Restaurant, wou mär Dag an Nuet driwwer dreemen, ass, mee dass et sou eng sou eng Atmosphär ass, hunn ech nach néierens aneschters gesinn, hei an Europa. Genau.
An dass et feelt mer einfach nëmme ganz schlëmm. Oh, okay. Ja, Heimwee. Awer Heimwee. Ja ja esou vill zum äh, zum zu, zu Düsseldorf. Ähm, wat, wat, äh, wat, wat kann en nach erwähnen, äh, wann man lo enke kurz nach enke iwwer deis Lëscht ginn. Ähm, mir hatte jo lo d'Lëscht so arrangéiert, dass et effektiv e bësse queesch duerch de Gaart geht. Sinn irgendwelch Bands dobäi, wos du lo perséinlech gings absolut recommandéieren, ausser natürlich Dion Grey an de Gazette, well dat hu mer jo Definitiv oft genuch gesot dass mer déi gären hunn. Jo bah Maximum Hormon déi fannen ech nach zimmlech zimmlech mëll. Ah jo woah mir hunn eng mir hunn eng vergiess. Ça y est wat dann? Mir hunn der vergiess mee ech weess och net ob déi an de Metal passen. Dat éischter Wat méi wat mengst du Math dann? Rock Math Rock oder sou ass. Ling tos nee Ling Ring Toshi Ling Chigure. Toshite Shigure jo jo jo mee da dat ass da géif ech éischter sou jo sou Post.

Dat ass natierlech och e wichtege Punkt, mengen ech, wou mer kënne kuerz uschwätzen.
Natierlech ass d'Anime-Industrie a Japan méi wéi grouss. Et kënnt natierlech alles vun do an deementspriechend ginn och vill Intros an Outros geschriwwen. An du hues elo grad gesot, si hunn en Intro gemeet, Ring Toshi Chigurei huet ee gemeet. Ech mengen, et sinn déck vill japanesch Metal-Bands, wou emol esou en Intro maachen. Ech mengen, dass dat och
Ech mengen och, jo.
An dat gëtt awer leider oft vergiess oder gëtt da just als dat ass d'Lidd vun deem Anime. Leider gees de net méi wäit kucke wéi dat. Dat ass e bëssen de Problem.
Do sinn hei esou déck vill gutt Kënschtler, wou bësse méi wéi just ee gutt Lidd hunn, wou vläicht och e ganzen Album hunn, wou mega gutt ass.

Ech meng dass Tokyo Ghoul Monster hat huet e ganz anderen Intro hat fir sech Mee swat Swat ja Ech ginn dat hanner kucken fir deng op Lëscht zréck ze kommen wat mir nach ganz vill gefält Dir ass du mor gewisen fir net allze langer Zäit dat war Serenity and Murder

Mee vläch gëtt et eng Band sou hannen, déi Bukake heescht. Ech mengen, dat Wuert ass japanesch an kënnt vun do, ne? Wëlls de och erklären, wat et ass? Ech mengen, déi meescht wëssen et warscheinlech. Ja, ja, ja, ja, ja. A wann net, dann googelt et. Ja, dass.
Vläit maachen déi dat och op der Bühn, wann dat, wann et eng Band sou gëtt. A Japan ass alles méiglech, A gell? Japan ass alles méiglech, dat stëmmt. Ja. Dass du zenséiert. Dass just, ja, do, an deem Fall Wësse- gesäis de dann och net ganz vill E warscheinlech. Balken, just e Balken ass virdrun, de Rescht Ja. geet. Ja, ja.
Ech war kucken, ne, also vun enke Zeitz kann dass Psychopaths hätten sie abnormal heißt dat Lied gemeet. Ech hun mech do effektiv geet. Psychopaths, okay.
Ja. Hun ech mech och geet, okay. Ja, ja, ja, mir sinn anzwee schiel. Souvill dozou. Ma wat giss du nach recommandéieren?
Also, wéi gesot, ech mengen, ech weess elo net, ob s de Crystal Lake. Lo ob ech dat gewisen hat, ech weess et net méi. Ech hunn si schonn eng Zäitche kannt, kann och sinn, datt mer se gläichzäiteg fonnt hunn. Eng Band wou ech laang an oft gelauschtert hunn, dat ass Bloodstained Child, déi gëtt et och scho méi laang, ne? An eng aner Band, mee ech weess net ob mer lo eppes op Spotify schonn hunn, wann net da setze mer et dran, oder zumindest probéiere mer et se dran ze setzen. Dat huet se lo indirekt just eppes mat Japan ze dinn, an dat ass eng Konstellatioun vu verschiddene Museker, déi e Projet an d'Welt geruff hunn, fir zwee CDen ze maachen. Ech schwätze fir de Pit a fir mech, an ech menge fir ganz Groupp Leit dobaussen. Japanesch Anime, japanesch Anime-Filmer hei am Miyazaki ass e Begrëff. So. Um, Studio Ghibli. Studio Ghibli ass, ass definitiv en, en Begrëff, och wann de Moment leider mir ganz viel kënnt, méi die Filmer si legendär. Soviel jo so. Äh, an ähm, déi Band, wo vun zwee Italiener äh, vun den zwee Head, Head Gittaristen an ech menge Singer vun Disharmonia Mundi hunn mat Hëllef vun eben och Bloodstained Child, doduerch hunn ech déi kennegeléiert, an nach aneren internationalen Acts, awer och ganz vill wéi gesot japanesch Kënschtler och am J-Pop, hu se zwee Albe gemeet wou eben inspiréiert sinn un den Studio Ghibli Filmer an déi Band heescht Imaginary Flying Machines, dat ass wierklech esou eng ech soll emol e bësse wéi Avantasia gell, da sou du stëll mer iwwerall sou Leit déi eppes domat wëlle man an déi fannen ech interessant awer eleng. Wéint dem Studio Ghibli Aspekt. U sech ass et ass et Metalcore mat ja mat deenen Elektroelementer, wou s du och ganz vill an deem an der japanescher Spart erëmfënns. Mee ech fannen ech fannen et wär schued fir déi fir déi net ze lauschteren. Also Hues du hues du déi Alben do? Ech hu se, ech mengen ech hu se, jo. Ech muss nach eng Kéier kucken, well ech hat se net op Spotify fonnt. A wann da just just ee Lidd, mee mir kënnen och nach ëmmer do Links oder sou posten. Youtube fënns de alles, wéi gesot. Ja, ja, ja. Hues de soss nach eppes um Häerzen? Sou direkt. Ech wëll op Düsseldorf.
Ja. Elo. Ma da komm, mir mir mar elo hei fäerdeg an da fuere mer elo op Düsseldorf. Op Our. Ja, du hues elo Congé, dann Ech kann hunn ee elo jo Congé, op voilà. erëm op erëm Congé, scho rëm, gell. Ja, mee gutt.

Ob der vläit och nach Bands kennt wou mir guer net kennen, well mir léieren och all Dag dobäi. An jo, ech géing soen, da war et dat scho erëm. An da maache mir eis elo erëm op d'Sich no dem ultimative metalleschen Afloss fir déi nächst Folgen ze gestalten.

Bis demnächst, hä? Toodaloo.